Woafi me woma Lebanon no ɔkaa sɛ Awurade nhyira me mma, ɔnhyira m'asene mu mma, enti saa nhyira no, if the woman said it hyɛ ne mu, no matter how you suffer in life no, that blessings no a wo maame srɛ maa wo no will come to pass, the woman is only there to enjoy, so it is the woman's responsibility to see to it sɛ ɔno nso ne mma obi soro wɔn, so it's before the mother ansa na ɔyere aba. Yɛn abusuafo mo nkɔ so aa na mo ntoa deɛ mo yɛ no so nyame nhyira mo ɔnyɛ mo kɛse nyankopɔn ɔboa mo ma mo tumi tɔ bundle no ɛde hwɛ sɛ sika ma yɛ no ɔnya sɛ nyankopɔn no ɔnkɔ so nso nhyira mo aa yɛn nso yɛ deɛ yɛ ka kyɛn sɛ yɛn gyaa mo akyi di da yɛbɛkɔ so aso mo so pa nti yɛn de wo nua bi nso abɔ subscribe ma yɛ hyɛ ma nua bi nso nsa nka bi comment section na ɛwɔ hɔ no sɛ asɛmbisa bi wɔ hɔ no ma ntumi ambisa a na ɔde ato hɔ. Ɛnyɛ nsɛmmisa nko ara nso, abɔsofo di hɔ a wobetumi de ato hɔ. Na wobɔ abaa ɔda nso na sɛ onya testimony a, ɛnde yɛbue pon no to hɔ. Ɛyɛ a fa to comment section hɔ na nua bi nso nya saa nkuranhyɛsɛm no mfa ntu ne ho fo sɛ obetumi abehu maame yi. Afei nso yɛ sɛ ɛkae mo sɛ aboa no mma ne daseyɛ no mmɔden ara sɛ ɔbɛfa emu biara fa a wofrɛ no a ɔbɛhwehwɛ, ɔbetie wo na mmom Deɛ ɔka ne sɛ, Wofrɛ bisa sɛ, Maame, ɛhefa na wowɔ? Merebaa hɔ, na waba, na hyɛeɛ, na megye di sɛ ɔbɛyɛ nhyira nso so. Afei nso, mo a mowɔ akwantuo, yɛntwa a monngyae. Ɛɛ, bɔ mmɔden ara sɛ whatsapp nɔma no. Mo ne ɛnne dɛ, to nkasa firi o. Ɔsɛ sɛ mongya voice note. Wowɔ akwantuo mu a, gya voice note, because obinom ara nso tena yɛ a na ɛyɛ den, na mmerɛ pɛ wɔareply wo, na wɔakyerɛ wo deɛ ɛyɛ, sɛ ebia ɔgyeɛ ne fɔnndie bɛyɛ wo dea.

Yɛwɔ asɛm bi ɛne ɛde nam nti wei deɛ nka mɛdi kan ama wode anidie ama wo nkorɔfoɔ yi anaasɛ wada wo ho abɛ sɛ wode anidie ma wɔn mo yɛwia ne atoɛ nkɔmmɔ no so. Meda ase Agya Boakye Nyame nhyira wo. Me nkye akɛse a ɛdi kan ɛkɔ ma me kunu Rev. Kelvin Kankam meda no ase sɛ at least ɛɛ ɔsɔfo a Rev. a ne yere. ɛyɛ spiritual person ee hu ɛyɛ a na wɔn frɛ me odiifoɔ me sɛ mm me boro odiifoɔ no so ɛɛ because me yɛ apayɛ nti no aseda kɛseɛ ne nkyea kɛseɛ kɔma no ɛne n'abusua sɛbi sɛdeɛ wotie biara no sɛ abusua bi gye wo saa a na wafa no sɛ ɔmo a ɔmo de yɛ saa so yɛtim saa ti yɛde nhyira kɛseɛ ɛfiri ɔbɔ adeɛ agya hɔ de ma ɔmo sɛ wayɛ nadom na manya kunu a ɔte mase sɛdeɛ meteɛ deɛ ɛtɔ so mmienu kɔ ma me cherished and beautiful subscribers sɛ ɛyɛ mo nso mo mmoa na ama yɛ channels yɛ dwerɛkyire ɛna ama ɛnɛ nature servant obi ti ne din fi amanɔne abrɔfo nyinaa ɛfrɛ me o brɔfo deɛ wode ba hwɛ a adeɛ bɛkye ho yɛntimi nka hwɛ nti a mode number ne mmɔ mɔma kyerɛ mo sɛ wobɛ translate ya mɔ mmoa ti mekyeɛ mo nyinaa Mekyia yɛ bra panin sɛ Tapia, my Yvonne, me maame Dorcas ae mekyia mekyia ɔmo dɔɔso if I should mention names they are so many ae mekyia mo nyinaa ɛnfa ho ne baabi a wowɔ wɔ adwuma bi a wopɛ sɛ wode bere nature servant wode ba na yɛ within me powers I will tell you mentumi nyɛ so a mɛka akyerɛ wo menya adwuma wo phone so o wofrɛ me sɛ wopɛ sɛ menya adwuma wo phone so ma wo a bere a wowɔ Ghana ha deɛ a wobɛyɛ sɛ ebia Memfa wo ho, memfi wo koraa. Na yɛn nuanom a wɔwɔ akwantuo mu a wɔn akwan mu no ayɛ tenten na nneɛma bi sisi a ɔbra yɛ den no, wɔn na ɛyɛ a yɛtaa de yɛn kra si hɔ sacrifice ma wɔn. Na wowɔ wowɔ Ghana na aka kyerɛ me sɛ wowɔ Accra, Kumasi hɔ a, obi fi Cote d'Ivoire ba, wate aseɛ, obi fi Nigeria ba. it doesn't matter where you are, ɛba, ahaa, so there is no boundary, yeah, ɔmfa ho, asa agoragoraa, ti we are here for you, wo akwantuo mu deɛ a, I can sacrifice for you, nti nkyia kɛseɛ nkɔ mu mma mu nyinaa, ɛda mo ase. Yo, ɛna boa pene nyinaa no, ɔsi nkyia kɛseɛ nkɔ ma mo, nyame nso nhyira mo, ɔnea mo yɛ de boa maame yi ma yɛ, nyame nhyira mo, ɔnkɔ so antra mu hyia mu. sɛ ebia ɔbɛkɔ so nso hyɛ na bɔa deɛ ɔdin ka n'anum deɛ me sɛ ɔfi abɛfiri nyɛ obi dɛ wo maame yɛbɛkɔ yɛ nim na yɛne nam mframa mu so ɛne tua kɔfa baako na ɛme sɛ wotumi te yɛnka ne interview koraa titi akɔnda america interview yɛ yɛ no ah Wobɛte obi se ɔne ne yere nda, ne yere, ɔne ne yere kɔda wie a, momfa nkyere o, hwɛ no wandware na wako interview na yɛbɛma no five years. Na mese, eh, ma me, me yɛsɛ ɔwo ne ɔba da ma ndware. Ɔho na ade kye na de akɔgyina embassy hɔ. Ɛmi sɛ sɛ, hɔe, maame na sunsun mu no, kyerɛ me bisa atumi si ma ne yie anaa? Ɔyɛ sɔfo anaa sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ? Eh, Because Bible speaks against ɔbea a ɔne ne yere ada a wandware. na ɔde pue abɔnten. Koran speaks against obi a ɔne ɔbaa kɔ hyiam ada na wante ne ho. Akɔmfo speaks again against obi a ɔne ɔbaa hyiam na wandwira ne ho. Me nature servant I highly speak against ɔbarima a ɔne ɔbaa da na wante ne ho. Ɔbɔfoɔ kora ɔma yiedie, ɔkyiri adeɛ bɔn. Wɔ ntumi nwie wo question no. Fa me kɔ. Hwɛ ahwɛfo wa meka asɛm kyerɛ obiaa me bɛka nokorɛ Fa me kɔ who ever did that video me deɛ me nhwɛɛ mmom let me tell you wo ntumi mɛ di atorɔ ɛnteatea mu ɛnka nokwa sɛm a is hindered spiritually a it takes spiritual eye to see ɛn deceive nnipa ɔbaa kura tumi whether it is bad luck or good luck is tumi. Enti sɛ wɔyɛ wo yere, sɛ wɔyɛ wo mpena, okura tumi. Enti sɛ wo ne wo yere da, no matter how faithful you are with your wife, she might not even be faithful to you. Yɛwɔ mmarima bi a ɔmfa ne yere akyi da nso ne yere bɔ away. Nso owu yɛ nti wɔsɛ ne yere deɛ mfa n'akyi da menyɛ ne yere bɔne. Nso yɛ bi a na wo yere yɛ dɛn? Ɛfo akyi. No matter how faithful you are, God fearing you are.

Akosua, Nyame yɛ m'adom a, na ɔkyena yɛsɔre na yɛho amma asɛm a, mekɔ interview no o, fa mpaebɔ tae m'akyi. Ɔsɔ Odwale. Na wo ne no ayɛ biribi awie a, wobɛte wo ho. Woate aseɛ? Na ɔbaa no ate ne ho. Awarefoɔ deɛ before humanity no yɛhu mo sɛ moyɛ holy. Before yɛn ani so no, yɛhu awarefoɔ bi a yɛhu wɔn sɛ wɔn ho te nti na dwamanni baa bi ne dwamanni barima bi te aware a asɔredan mu as married man and married woman wɔn gye communion just to pretend just to deceive the public but between them no baako fa baako akyi between them barima afa ɔbaa no akyi between them no ɔbaa no so fa barima akyi but between wɔn ne wɔn nyamne no they know what they have done in secret nti you cannot even trust your husband spiritually and you cannot trust your wife spiritually you should rather trust your mother awareɛ ne dɛn sɛ woka sɛ wo wofa akyiri akɔtwe mpena na ɔyere nkye wa ɔyere nkyɛ wo da they will have suspicion without evidence ɔsɛ ɔbɛfiri n'agya ne ne na nkyɛn na ɔbɛyɛ honam baako wopɛ tumi ne bammɔ a na efiri ɔbaa hɔ a, wo maame te ase akɔ wo maame hɔ. Wo maame no ntumi mfa w'akyi because wo ne no nni sexual relation biara but wo firi n'ase na ɛyɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Nti tumi a wo hwehwɛ firi mmaa hɔ no, it is your mother who has it, not your wife. Your wife is only there to pray for you sɛ wobɛyɛ successful. na wa relaxe, your mother is there to see you succeed because obewu agya wo na ne nkyirimu abɛto sɛ ne ɔmo papa ammrɛ but the wife is there having a seat ne kunu kɔ adwuma awurade mesrɛ ma no yɛ n'adom na ɔkɔ a contract yi fa boss kyale Sweetheart of us wee we are rich oh we are rich but when you tell your mother say yɛda nyame ase awurade wayɛ me baa yie ɛna obi tumi si fie ɔse maame sika a menyaeɛ no me ne me yere yɛabɔ bra wo nso deɛ nie wo fie nie abere biara ɔhwɛ sɛ ne ba no bɛdi yie na ne yere ne ne mma nso adi yie but the woman as a wife no deɛ behind your back no you don't know what they do. Nti wo ma wo yere de ne nsa ato wo so abɔ mpaeɛ ama wo a, ei, it's dangerous. Mami, ɛna yɛ ka brɔfo bi nso sɛ behind every successful man there is. There is a woman. Ɛ, na ɛnyɛ ɔyere no. Listen, before a woman becomes a wife no, she has been a mother. Okay. So if you are successful, it's either your mother Ɔno ba de. Wow. So woka sɛ there is a woman behind every successful man whether the woman is alive or death no once the woman lived on no ɔka sɛ awurade nhyira me mma ɔnhyira m'asene mu mma nti saa nhyira no if the woman said it Hyɛmu ni, no matter how you suffer in life no, that blessings no a wo maame srɛ maa wo no will come to pass. The woman is only there to enjoy, so it is the woman's responsibility to see to it sɛ ɔno nso ne mma obi suro no. So it's before the mother ansa na. Oyere aba. The mother comes first in everything ansa oyere aba. So me me kunu ne papa ne maame dɔ me na automatically ɔyɛ curse. Ohyira na automatically ɔyɛ blessed. Nti me ntumi nhyira me kunu without the mother being the blessing before. Before you you see a husband succeeding no you get to know that the blessing came directly from the mother. The wife is only adding up to the blessing. Nti wo yɛ ho kukuru kukuru ɛɛm. Woyɛ wo koko tii sɛ ɔwaree no na ɔdii yie it's true some women are highly lucky but without the mother's luck attached to ɔbaa no deɛ no this woman can make you successful at the end of the day biribi ɛkura obi a ɔbɛsan de wo akɔ court akɔgye because ɔbɛka ma woate aseɛ sɛ ɔno na ne no tenaeɛ ansa na you become who you are today so ɛnɛ sɛ if the relationship is ending automatically I have to make sure you fall but your mother no matter how you hurt your mother she will never want to see you fall so if you are seeking for a blessing from a woman go to your mother no matter how. painful she has hurt you you can still go and attract blessings from them because wo kɔ soro a wo maame nhwɛ sɛ ɔbɛhwɛ fam da but wo ne ɔbaa bi tena aware bi mpɛmpɛnsoɔ bi na awareɛ no anyɛ awareɛ biom na ogyae no a ne prayers nyinaa ne sɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛbɔ fam even the current one wants to see you to go up na ɔno no wɔde tizi ne kora no wate aseɛ ne yɛtɔ cars akɛseɛ ma no but the mother wants to see the son moving forward Wɔ aber a onni ev onni reason biara wɔ ho but when women we get into marriage na barima no starte kɔ soro pɛ na yehu sɛ ne ex wife nie ne ex girl nie anytime bi a ebehu mmaa no bia na yɛde yɛ kawa bɛkyerɛ ɛhɔ na yɛbɛpagya yɛn abati but the mother will see the son and humble herself because mehu sɛ me ba di mpɛnpɛnsoɔ bi wate aseɛ me me believe sɛ there is a wife before the man became successful there was a mother

Spiritually no ɔ stande as a mother and whatever your mother is whether sɛ wawu so ɔte ase no ɔ connectee to ne spirit nti when they bless you it is called blessing wate aseɛ so me me kunu wontumi nka nkyɛn sɛ abaawa nyame nyame nhyira wo paa wama wo kunu adi yie what of if if wayɛ successful because of ne maame nhyira and I'm, I'm even the the the just the slightest blessing saa bɛka ho wate aseɛ So we can worship our wives we not as in worship and leaving God behind we can praise them we can cherish them we can love them but we do not make them our God our mothers are our God me ɛnɛ no matter how uh, weak my mom may be no me hu ne sɛ wahyira me as I always say sɛ me me na na hyira me kunu ansa na me kɔ hyira me kɔ hyia me kunu na I never knew my husband but ɔka kyerɛ me sɛ bɛrima bi a ɔbɛware me bi a wɔnyɛ nhyira The old lady took care of me fiti me nkɔlaberem. Wɔhyiraa ne kunu. Instead ɛ sɛ ɔbɛhyira me no, ɔka kyerɛɛ me sɛ, me barima bi a ɔbɛware me biara no, ɔnyɛ nhyira. Ɛnna automatically so, megye too mu nti ayɛ nhyira. Woate aseɛ? So there has always been a mother before the wife. Nti if you're a wife and you think sɛ wo nti na wo kunu adi yie a, go back spiritually and see sɛ did this man, did the mother prayed for her? Ne maame wishee no well da? If yes then you got to know say you are even not no where close to saa blessing no wate aseɛ. Wow wow me kɔ ma ma ma tu mu because wa onim ɛnɛ na ma te di nti ɛ mother's day ɛ trend sin father's day. Of course. Because ɛna sɛ ɔbaa bɛ ka no kure sie no. Ɛyɛ a na wontaa nnya. Na mommɔ mmɔden ara sɛ mobɛsɔ Super Grammar yi, mobɛhyɛ na comment section hɔ no maame yi ohia asɛm wɔ wei comment no nnya nyɛ asɛm wɔ because mama na waka wo nyinaa awie na mmom no ɔsan nso kaa asɛm bi nofoɔ ɔn sɛ ɔyere de ne nofo egu wo so na ɔhyira wo na ɛno nso so ɛyɛ a na luck wɔ mu. Ebia wote sɛ obi retu obi fo na wantie no yie. Ɔ represent akwadaa bi a w'anum maame no fu da, you are blessed nti sɛ ɔhyira wo ɛbɛhyira, ɔdome a ɛbɛdome nti sɛ odwuma na wo kɔ pɛ ɛna wo kae oh auntie bi na ɛnɛ wo ho te sɛn oh okay adeɛ kye wo ba me kɔ adwuma o. Wo ne me yere mommɔ mpaeɛ ma me na mennya nkonimdie. You see sɛ the woman will tell you sɛ Nyame mfa wo nkɔ mmra m'aduru asomdwoeɛ mu. Deɛ wohwehwɛ biara nyɛ hɔ. Wo yere bɛka, mebɔ mpaeɛ Nyame ma wonya asomdwoeɛ, wokɔ akɔdi nkonim na wonya sika na fa tɔ car. The woman will pray according to ne wishes but the mother will pray according to how they want to see you. Woate aseɛ? Enti. Ansa na wobɛka sɛ ɔyere mfa ne nufu nto wo tiri so mmɔ mpaeɛ mma wo no, wo maame de ne nufu too wo tiri so bɔ mpaeɛ maa wo. Enti na breastfeed fii ne hɔ. Enti na ɔwoo wo faa n'ase. Enti na ɔfaa wo bɔɔ wo koko so. Wofi guu ne so, wampɛ wo, wan, wan, wanteetee wo. Wogyaa wo nan guu ne so, wanha ne wɔ didiiɛ. Sɛ wo ba nu, ɛ, ɛ, wodidi na aba kɔ na wontumi mpepa, wontumi ntwa, wodidi na wapepa. All this, your mother went through all this, your wife is only enjoying the better part of you today. So all these things he was referring to a mother not a wife nti na obi tumi te hɔ ara na yɛaka akyerɛ no sɛ kɔ wo maame hɔ na ɔnhyira wo agye sɛ deɛ ɛyɛ aware a ɔbaa no de akoma pa, ɔdɔ pa, adwen fann ne wo bɛtenaeɛ na wode no ayɛ te sɛ bɔɔla na woatetee no ɛno deɛ.

She is also going to become a mother and saa akwadaa no bɛfiri wo so nti automatically no deɛ wobɛyɛ wo yere no a n'ani ngye ho no ɔdome wo a ɛbi bɛka nkoraa no nti na yɛse barima mfom ɔbaa a ɛndome no adwene ne ne nni ba nti wɔ wo ne ne nni ba deɛ ɛtumi dome no kae hu sɛ wowɔ nuabarima nso ɔno nso kɔyɛ obi adeɛ a ɔbɛdome no yeah so it's all about forgiveness yeah okay aha. Ɛna waka no nyinaa no ne nyinaa yɛ forgiveness Obawa Nyame ɔnhyira wo. Amen. Nyame ɔnhyira wo. Ɛne sɛ da biara yɛne wo siasia a wobie yɛ adwene mu. Yɛn koraa ne ɛyɛ a na yɛba no wobie yɛ adwene mu. Gye sɛ deɛ ɔhwɛ nso so wɔ nnɛ wanya aseɛ. Na yɛsɛn ɛka wo sɛ sɛ ɔmaame te ase a sɛ waka sɛ tia maame no da a bɔ mmɔden a ɔpanin ɛna ama wade ato kɔhwɛ no pa na kyɛw. Because ebi a na wo contract no a wonya no. Ɛyɛ wo maame a ne nne retwe m'aso no nti a? Ɛnyɛ bɛ yie oo, ebia na ɔde ma yɛ. Ɔyɛ bɛ yie koraa na agya Boakye. Nyame kyekyɛɛ yɛ no, ɛhɔ na ɔkɔ pue fii yɛ. What did you do about it? Sa, Nyame kyekyɛɛ nna no, ɔhuu sɛ wo ne yɛ bɛyɛ bayifoɔ na ɔmaa wo firii hɔ baa yɛ. Ebia na mmerɛ a, mmerɛ bi a atwam no, ɔbɔfoɔ bi na ɛwoo wo, ɔbaa bi a na ɔnyɛ bayifoɔ, na ɔkura good spirit na ɛwoo wo, ɛna wobaa wiase na wobɛdii n'ani, wobɛgyegyee no, ɛna ɔde ahometeɛ wuu ntɛm nti Nyame bɛma bayifoɔ baa bi ayɛ dɛn?

But my love overcomes everything no matter how they are Wontumi ne no ntena fie baako wontumi ne no nto nsa nnidi wontumi ne no nna dan baako my sweetheart the best to do sɛ you clothe them you fence for them you feed them then wopɛ baabi pa ma ɔmo ayɛ dɛn atena na woama ɔmo ani agye Obisa obi na wonnya ma no a ka no bɔkɔɔ ɔdɔ so wonyɛ biafra ma no esiane sɛ ebia na ne nkwa mpo sua ɛnkyɛ na wawu na wo ho atɔ wo so baifo ne hwɛ nyɛ den. because wotɔ ataade pa koraa ma no a, ɔno ɔnkɔ ayiyɛ bi ase, ɔnkɔ asɔre. Wate aseɛ? Ɔde bɛto adaka mu. Deɛ ɔbɛka ne sɛ, hwɛ me ba atɔ ntoma abɛkyɛ me o. Yɛsɛ yɛn nyame nhyira no. Ntoma egu hɔ, ɛyɛ den na ɛfɛ so. Na nhyira no abɛyɛ wo deɛ. Na ɔno atena hɔ na ɔhwɛ ne ba yie no na sɛ ɔde bɛduru bɔne a, ɛsɛ ɔno ara. So love conquers these witches. They can't do anything to you when you love them. Ɔse ɔdɔ. Maame, na nhyira no adu no ara na ɔdɔ. Ah! Why you love them they can't do anything. Onua eh ɛduru mmerɛ a wɔ sɛ maame yi yɛ mmoa temple no yɛbɛ pagya asi hɔ ɔwɔ sɛ yɛ pagya si hɔ because nsɛmpa sei no ɔhenfa yɛ nka nokorɛ mummy and funny thing ne sɛ bebree akyinkyini ara ma ɛsi ha no obi wɔ hɔ nom a ne maame ɔ ɔde asɛ na wɔ ka kyerɛ no sɛ berɛ bi a ɔno ne maame ne baako kye dɛ berɛ a ne yɛ ne maame na ɔpɔn sɛ ne ɔ maame ne nyɛ no. Wɔmfa no nsi fam. Mm. Deɛ maame no ti biara kyɛ sɛ ɔsɛ ɔkɔla na ɔsɛ ɔpɛn ase because of something no. Saa. Yeah. Nti maame no ate ne kaa mu a na ne ti kwa yɛ dudu ne ti yɛ kotoo ɔno ankasa wabu ne ho fɔ. Nti they become inactive. Mm. Wate aseɛ wadɔ yɛ ne ɔhwɛ pɛ bi a ɔde hwɛ ɔmo no sɛdeɛ ɔpampa ɔmo no ne ntaban bɛfɔ ɔntumi ntu because your love overcomes them ti de bia ɛhan edu edi esunsun konim nti woyɛ sɛ. Yɛɛ, mekɔ, makɔ baabi mmiɛnsa, yɛse me maame na ɛyɛ me abaawa, nti menyɛ dɛn? Maame wonni hwee abɛyɛ, kɔdɔ no. Yɛkyekyɛ maame maamefoɔ no, wodeɛ no no. Yɛkyekyɛ ɔwoo me a ɔwoo me no, wo nso wɔwoo me a wonyaaeɛ ano no. Yɛkyekyɛ agyafoɔ no, wo hyɛ a wonyaaeɛ, wontumi nkɔfa obi maame nyɛ wo deɛ da, woboa. Because afirima no na ɛkasa. N'abɔne cord no na ɛkasa, ɛno na ɛkyerɛ sɛ w'akyi adeɛ firi n'afirima mu na ɛyɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ. So you can just love them. Unconditionally, ma afoforɔ hu sɛ wɔyɛ bayifoɔ koraa wo portion, obi koraa ɔno ɔnyɛ bayie, ne ho na asɛ bi, ankɔ yɛ fɛ, wate aseɛ, yɛ sikafoɔ yɛ titi ɔmo din bɛ, baako koraa ma me nyɛ bayifo o, yɛ yɛ hiafoɔ yi a yɛ brɛ yɛ ansa na yɛ survive no, because of duku bi a wo bɔ de kɔ kyerɛ sɔfoɔ ne ehu bi a yɛ kyerɛ sɔfoɔ no nti, eh, awuraa, me hu wo maame, na wo sɛ, wo maame, ah, waa, osɔfoɔ no koraa nkaa sɛ, me nim sɛ ɛyɛ ɔno aa. Sɔfoɔ so maame yɛ bayifoɔ. Sɔfoɔ maame koraa da bɛkyɛ wo maame. Ohiani biara maame yɛ bayifoɔ. Sikani maame yɛ ok na me abena a mete ha yi me natural self anto bɔ me maame bɛyie bi a ka he sɛ wa wa ka a whole legend me fie a honhom nyinaa mɛfrɛ agu so because yɛ wo wo wo yɛ no me ɛhɔ na me firi. Ɛna me hyia me nso da bɛn koraa. Wate aseɛ so no one can condemn their their their their mothers no matter how difficult dangerous they are. Love conquers everything enti na yɛse sɛ esum besi a ɛhan bepue a esum si nanso ɛhan no pue a ɛkata esum no so nyinaa ma ɛhan no yɛhu no nti woda no a na ɔhyehyɛ ne yie ɔsiesie ne ho yie wobɛhu sɛ wo maame ho bɛ starte ayɛ fɛ na obi wɔ hɔ a ne maame se nyinaa atutu ɛsɛ artificial teeth aba wobɛtumi akɔhyehyɛ bi ma no na siesie ne ho pɛ wig bi a ɛfɛ fa hyɛ no na fa no pue na ka sɛ yɛse maame yɛ bɛfɛ wobɛhu sɛ obi bɛbɔ w'asom. Ma wogyae no tantaanta wɔ tibantuo no mu no wonni aduane pa nni no a wawere nkuro no nti no it is believed sɛ obia ho yɛ tan a ɔyɛ bayifoɔ Ohiani. ohiani ba nti wayɛ bayifoɔ. Maame yi, Stankwah House na ɔtena hwɛ Mm asase ne mma nyinaa. yeah. Enti ne ba biara ntumi ntɔ asase asase mfa ne ba nsi so. Daabi. Wo maame ne ba yie. Saa. Na wo nso hunu sɛ wo nso woabɛwo bi. Saa. Enti sɛdeɛ mama aka no, ɛne sɛ mother will. Ɛfa gift a aboa no bɛtumi de akyɛ maamefoɔ. Megye sɛ saa video yi wobɛfa na mother's day wobɛtoo start na woma obi nso nsa aka bi firi sɛ nsɛm a mena ka no ɔpɛni ɛnyɛ ɔyere no nhyira o ɛyɛ ɔmaame nhyira na abaawa ka no because ɔbaa no bɛtoo kwan finfin sɛdeɛ abaawa se ɛyɛ nokorɛ no nso.

O me yere, nnɛ na wobɛyɛ me saa no? Afei na wobɛpa me kyɛw? Wo maame wo no do da? This shows sɛ the mother's love is greater than the wife's love. Woate aseɛ? Aah nti na me me kaa sɛ me saa awareɛ no a yɛkɔ counselor no koraa ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ case foforɔ, yɛbɛkyerɛkyerɛ mu. ɛduru mmerɛ a ɔsɛ yɛde ɛne deɛ ma deɛ ne deɛ sɛ na yɛabrabɔ no bɛtumi akɔ nkan ne atu mpɔn a ne maame yɛ kɛn fa no ma no na sɛ ebi kora wohu kwan fa so akɔ maame kɔpa atwa abawa no ɔbɛkyerɛ ɔmo akwankyerɛ no ɔbɛkyerɛ ɔdeɛ kɔyɛ ma maame no na mama yɛ a na ɛba hɔ nso muslim obi wɔ no ɔba nkyɛn a Ɔsi o fa maame bra. Ɔbɔ no maame bu so abɛbɔ ɔsi ma abɔ so kɔ fa maame bra. Ɔsi ɔsi ee eti ɔba no ɔde ma bɔkɛt bebree fa fa maame bra. Ɔyɛ a ɔfo sɛ ɔbɛka sɛ ne maame yɛ bayifoɔ. Ɔbɛduru hɔ wie a mese da wo maame ase. Na wa wa wayɛ sɛnn na n'ani awu. Ɔkɔ fa maame bra. Na maka akyerɛ no sɛ banbɔ da ne so but mepɛ sɛ mehu wo maame ansa. Ɔbaa mese koto da wo maame ase. a wɔ mmerɛ bi sɛ seesei apayɛ bi a woyi ma ɔbaa ɔse hane hane ɛretwa wo ba no ho hyia na aberanteɛ ne ti kotoo na n'ani awu na ɔgyina hɔ ne yere aka akyerɛ no sɛ ɔmaame yɛ bayifoɔ nti seesei maame no reba gate ano koraa ɔde ne nsa ka hɔ a electric shock ahaa ɔmo maame nnim hɔ nso ɔmo ma no no. Chop money bɛkɔ. Ɛno koraa mpo Nyame na ɛyɛ adom na yɛɛbi kɔ. Mothers are the spirit we have behind us. Wow ɛna ɔde kan ka ne nyinaa yɛ ɔdɔ boss encourage maame te ase deɛ a ɔte ase yi ma no nya so mfasoɔ madamfo na ɛka ɔse ɔno wɔntɔ plot ma no maame ngyina so a sɛ ɔmaame bɛwu paa deɛ ɔnte aseɛ Bisa wo sɛ ɔtɔ prɔt ma maame no nya gyina so sɛ, Yei maame, woabrɛ me ho. Wo nso fa bi. Me Kwabena, ɛnnɛ m'afraid papa. Mentaa frɛ maame no a, w'afotuo nti no, mesia mɛfrɛ no. Taa frɛ no. Mɛfrɛ no anɔpa biara nyɔnko. Wo best friend no no, wo first love no no. Aane, mɛyɛ. Ɔkyea a, mekyea wo. Aane, mɛkyea wo firi sɛ, ɛna baa ɔme ate nnoɔma ase sɛ, Behind every success, ɛnyɛ wo mpena no na ɛnyɛ wo yere no, ɛyɛ wo maame no. Bosome nkron no, ebi koraa wɔ nom a, ɔwɔ sɛ yɛtwa wo. yɛtwa no sɛ ne tire no aba. Ebi kuro tumi pae, yɛsɛ yɛsan kɔ pam, na apae, ebi deɛ tumi ka gyensotwaa no, mothers go through hell, nti woyɛ ɔbaa so na waware na o stop wo mother in law from coming to the son a, Nyame bɛtua wo ka, wo mma yerenom bɛyɛ wo bi, Nyame mma wo mmarima nko ara, Nyame bɛtua wo ka pɛpɛpɛ, anhwɛ a wodeɛ no dware no koraa yɛde bi bɛka ho na atu, because obi wɔ hɔ a tete awoɔ no. Yɛ yɛtwa a yɛde sekan o na yɛtwa na ako twa na dwinso twaa no yɛse yɛate no ase na twa na dwinso twaa no ansa na yɛasan apam ntwa na dwinso twaa na akɔ ka ne to kwan a ogya ne nan they have gone through so obi a ka deɛ a ɔwo ne ba deɛ ɔfaa mu a wompɛ mpo sɛ wo yere anaa wo mpena bɛkasa atia wo maame da. Wobɛhwɛ aba me maame bisa me maame auntie bee bisa no me history ɔbɛka ete mu ɔbɛbɔ date deɛ ɛsii yɛ ne deɛ yɛyɛɛ ne nyinaa ɔbɛbɔ nti wotie a na wamoa nti wonhwɛ sɛ kɔm bɛde no wate aseɛ ɛnɛ I am who I am because of me maame ɔkɔfa wei ne nyinaa na me koraa no nneɛma a na me ntolerate no ɛno ne maame faa mu tena ase abɛwɔ me ee awo. Gye five na mede ama wo wate aseɛ you love them without wo maame no nka you wouldn't be saying sɛ ɔyɛ bayifoɔ ɔyi wo guiɛ a nka wo waa no so wakaka bɛ nsɛm papa ɛne wahomasoɔ ɔbaa pa wo ho ɔfɛ sɛ dɛn a ho nyɛ fɛ kyɛn wo maame a ɔwoo woɔ. Ɔno yɛ a na bebree nan nso sɛ monopause no ɔsɛ monopause no nso ne nyinaa yɛbɛnya bi ɔsɛ ɛduru hɔ no ma ɔsɛ yɛ a na ɔmo nsa ɔmo ho ahomete. Enti no wo kɔ dwene ne mu no pɔ so afei no ade ne nsɛm bi a ɔbɛka no. Wo fa no agorɔ fa no normal why fa no normal because it will get to a time a wo nso ne no pressure no bɛyɛ den akyɛn wo maame deɛ and your children are going to treat you just the way you treated your mother papaapa papaapa. Ɔfa me nua baa me ɔfa me nua baa me srɛ mo. Fa nɔmba yi mu biara frɛ abaawa a ɛwɔ sɛ wontumi nkɔ ɔbaa no nkyɛn a, ɔbɛkyerɛ wo nea ɔwɔ sɛ ɔyɛ. Na sɛ wo maame nso nte ase nso a, obi wɔ hɔ koraa a, ɔma wɔahwɛ no, na maame no awu koraa mpo, na ɛtumi ma owu kɔ ne Ɔno asɛm to no a, tumi biara nni hɔ a ɔfrɛ a ɔbɛba. Me ma m'adamfo bi kaa asɛm bi kyerɛɛ me sɛ, ɔyɛ bɔne bi na ɔkɔdaa mu. Ne nnamfo nyaa no, me koraa mekaa wɔn a, yɛankɔ prison hɔnom ankɔhwɛ no da. But ɔse ne maame deɛ. Da biara. Da biara bɛbue sɛ yɛ. Bere fetee dee no. Ɔno nso ɔnfɛte no maame no firi akuraase na waduru hɔ ɔse dɛ nti yɛyi no nso deɛ ɛdike ɛnkyɛ ɔbɛba abɔnten wate maame nso so ɔtwɛn o maame no ɔse ɔmme se one minute koraa yɛsi a business no koraa fa maame no yɔnkɔ sɛ wate ase ɔde bia maame no ɛdɛ yi. Ohia no nso, ontumi nto ne ba no ntwene. Ɔwɔ ba o, ɔwɔ yere o, ɔsɛ ɔse ne yere no dwo. Waware foforɔ. Saa. Enti. Na wote fie koraa, wokɔ adwuma aba a, wɔfa w'akyi. Papa, papa, ɛduru mmerɛ a ɔsɛ yɛn nsa nkɔ yɛn akyi. Maame fo na wɔyɛ baeɛ no. Me deɛ, sɛdeɛ mama te yi, ɛnɛ Mother's Day no, yɛbɛkɔ so adi ase Father's Day because.

Papa pa pɛ kɔpɛ girls a maame nso yɛn nso yɛmfa maame mo yɛ mpenanom na yɛn nso yɛnhwɛ maame mo ɔfa frɛ wo maame nnɛ wate na kyia no because abawa me ate aseɛ sɛ wo yiedie no ɛfiri ɔno ne so wate aseɛ nti bɔ mmɔden ara sɛ wobɛyɛ no saa na afei nso yɛkaa mo bio nso sɛ mo mmɔden ara sɛ mobɛ subscribe monfolo na monhyɛ

Na afei nso yɛtaa mo sɛ Abawa Tɛmpoɔ no, ɔwɔ sɛ yɛsi meka sɛ Abawa Tɛmpoɔ deɛ a, ɔwɔ sɛ ɔte mo ase ɛfiri sɛ maame yi, nya baabi ma no tena a, ebia wodeɛ wobaa a wobɛnya baabi atena na woahyia ɔno one on one na woatumi akɔbɔ mpaeɛ na woatumi anya ɔgyeɛ ne fahodie. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛfa no ma no mu bi. Afei nso na mɛsan aka, mama, ɛɛ, ma wonsɔre nso nkɔ saa kwa. afotuo bɛn ne akwankyerɛ bɛn sɛ obi wɔ hɔnom a wakasa atia ne maame kwan bi so, watia ne maame fahodie so a, deɛ na bɛgya saa nipa yi? Meda ase, me werɛ koraa ho. Me ara na mema teachings yi but I'm so emotional. Ma menka asɛm nkyerɛ me nua ba, me nua bɛrima. Sɛ woyɛ wɔn a yɛwɔ mu 80s mmɛmba ara de ba no a, you dare not hate your mother. Yɛwo fiti eighty na wanya forty, forty one, forty two, forty three you dare not hate your mother because saa time no na ɛyɛ owu owu nkwa nkwa na wo maame kɔ dii line mu ɔɔpɛ tɔn bena wabrɛ no na yɛ boro no nso wadi deɛ nti wo maa kwan ma yɛ bɔɔ na som na wagye tɔn brown na wabɛka ama wo. Sɛ yɛwo wo saa time no ara bɛpem saa time yi a yɛwɔ mu yi a, wo maame yɛ wo nyame. Because na saa time no na ebi a afei na wanyɛ mu koraa na ɔwɔ right because akɔm asi mm-hmm. sɛ nka wɔyi wo to gu na wɔpere ɔno nko ara ne ti but wɔse no way mentumi mfa me nsa nka akwadaa yi na wo no na wafa kɔn mu gyakyehyeɛ ne yɛsɛ wobɛkɔ no na abɛ no abere soko wobɛ Tu a wobɛtwa abɛn no abɛfie abɛyɛ abɛn kwan anya nam, na wobɛgye deɛ wode bɛdi. Na wɔdi saa nneɛma mmankansie ne saa nneɛ, hwɛ sweetheart, yɛntumi nyɛ nneɛma bi sɛdeɛ wohwɛ m'anim yi, I am very serious sɛ afutuo wei m'ɛho hia wo. Woyɛ baa yɛwoo fiti eighties no ɛbɛsi two thousand a. let your mother be your God because ɔwɔ every right saa time me maame sɛne yɛtɔ mma me koraa ɔse yɛkɔwoo me nyɛ nhyɛnsodeɛ bi yɛda m'akyi ehu bi wɔ m'akyi anka yɛfaa me kɔɔe nanso ɔno no n'akɔm de no but wama yɛamfa me ankɔ saa time na aborɔfo no tɔ mmaayewa nketewa a yɛawoɔ mo nketenkete no yɛde mo kɔ ne yɛkɔ training mu into pure slavery Nso wamfa me ammɔ mo. Ante bi, baabi a ɔwɔ biara no, mɛhwɛ no. Enti baabi a ɔmaa no wɔ biara no, sɛ woyɛ fiti eighties a, ma menka nkyerɛ wo, na wɔwɔ options bebree sɛ either sɛ wɔbɛyi wo agu, either sɛ wɔbɛgyaa wo life ama wo na wɔato atwene baabi na wɔaprɛ ne nkwa. Because saa time no, na mmarima no bebree dwane agya wɔn yerenom kɔ Nigeria. Obi wɔ Tetere no yɛpam wɔn sɛ obiara nkɔ ne kurom yɛse yɛfrɛ no monkɔ monkɔ ɛna wɔn baeɛ wɔn baa nso wɔn deɛ wɔn nsa pa ne papa deɛ sɛ ɔba no ɔkura sikyire three cups hwee nka ho ɔde asikyire na ɛsan brɛ ne yere saa time no but my mother stood in as a mother for us saa nso na ɔmaame nso gyina mu ma wo sɛ nna enti ɛnnɛ Sɛ wɔfom wo wɔ kwan bi so, wɔantumi amfa wo ankɔ sukuu sɛdeɛ mete ha yi, abawam, yɛamfa me ankɔ sukuu no a, mekae time a wɔ sacrificee n'anigyie de maa me. Time a wɔde ne faa ahodie too hɔ maa me menyaa nkwa a, na me, I am forever indebted to her, not my father. Woate aseɛ? So let's love them just the way we are. Millennium babies no deɛ sɛ mommɛto ayi. Eii yɛka no sɛn ndɛ yɛ saa milk ayii tem ɛɛ nidoi lactogen nso mo mo ni story you don't have problem but those from eighties no de bɛ duu millennium no we know what we've been through with our mothers ebi nom yɛ bɛ hunu sɛ na ɔmo awofoɔ yɛ ne ɔmo kɔ paa yɛ kɔ dɔ nkorɔfoɔ afuo ase ne yɛ nya aduane aba fie so what do you have against your mother you have no evidence sometimes out of bitterness they speak a lot and even when that happens. Love conquers everything all we need to do is to love them unconditionally meda mo ase. Eeh ɛna bɔ aka no ɔsɛ ɔpanin dware wie a na nsuo asa ɔse deɛ hia ne ɔdɔ megyei sɛ wobɛkɔ so ara de ɔdɔ ne wo maame atena aah nyame nso nhyɛ wo wie a mkɔ mmɔden ara nso sɛ Aboa no ma no bɛfa bi na wahwɛ n'akyiri akwan. Wowɔ akwantuo mu a ɔse fa WhatsApp number no yɛ voice note fa to so na ɔn reply wo. Na afei nso wɔ Ghana ha baabiara deɛ Africa ha baabiara deɛ a bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhwehwɛ n'akyiri akwan. Because amanfoɔ firi ankyiri ma ɛbɛnya testimony. Wote Ghana ha ka sɛ ɛmu wa. Ɔpanin, baabiara ni wɔ ɛwa o. Wo haw no na yɛpɛ solution. Wotena wo mmerɛ tenten a ɛnyɛ ofie no mu na nsɛnkyerɛnne bɛba. Tu ho anammɔn. Mama, na wei yɛde ɛkasa yi kɔm deɛna monto nso hyem bikɔ onyankopɔn ɔbɔɔ ne wiase kɔ ɛdu baabi ɔndɔ bamba asase yi so oo ae nti ana monto nso ntan ana monto nka wo nsɔre afiri wo dɛm agyina gate ano afa car no kwan wateɛ ɛba me yes na obi akyerɛ obi na me nua bi atu no fiber ɛkɔ bi na firi eh, body guard ɛba kurom ɔn sɛ northness yɛ ɔmbaa bɛsua ɔmbɛyɛ nti ɔbaa na nanfo no ɔbɛsi ne so ka kyerɛ ne sɛ Baabi a worekɔ no, worebɛda no, mempena ba a, wobɛda abɔnten. So wate aseɛ? Ɔse, mmerɛ ɛwɔ ɛdan no mu ara no, wo deɛ wobɛda, na mmom ɛda a mempena bɛba no, wobɛda abɔnten. Wei deɛ, nsu, na nsuo mmuna, ɛna ɔbaa no baeɛ. Wɔn bɛwura dan mu a, na nsuo gyem. Ɔse, kai, Baaba Nkrudi, kai, ɛnnɛ deɛ ɛbɛfa he ni? Aberante, ɔsɛ sɛ ɔpue abɔnten kɔ, wadi mmara no so. Na mmom sɛ ɛna, hmm, n'anamontuo no a ɔtu baa sɛ ɔno deɛ nsuo retɔ a mɛpue no, ɔpue na mmom ɛna ɔse mɛbɛtena nsuo mu ma nsuo abɔ me deɛ, ɛnneɛ mɛnante nsuo no mu. Enti ɛnneɛ ɔse ɛnneɛ merentena mu, sɛ ɛyɛ deɛ ɔbaa no bɛkɔ, ɛnneɛ mɛnante nsuo no mu, ɛnneɛ nsuo no bo me a, ɛyɛ ya sene sɛ mete faako no a nsuo yɛ dɛ, ɛhwe me. Enti ɔpue kɔɔ anim na ɔkɔtoo sɛ ɔpanin bi, ne kaa kɔtim. Ɛna ɔse, Ei! Ɔwee mbrɛ kyɛn no. Ɛboa ma wode nkunim. Ɛsan bɛtra no, wate aseɛ. Meka bi akyerɛ wo nkuran, baabi biara a ɔwɔ biara, fa nɔma no bra bɛhwɛ aba wate, ne dwanom nto no, ɔna ɔgyeɛ ɛne fawohodie ɛbɛba. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔ so na wahwɛ na wadom yɛn nso sɛ wode wo comment section no ɛbɛtoɔ. Yɛda wo ase bebree dasɛnɛ, Agya Boakye, yɛbɛhyia bio. Wate. Dase.